Безнең дини мәрәсим, дини бәйрәмнәребез бар. Ураза гаете, Кырбан гаете, шулай бит, Мәүлид кичәләре. Әмма ләкин бу бәйрәм инде. Монда э, төрле милләт әхилләре, төрле дин әхилләре, төрле кешеләр, менә үзегез күрәсез монда. Төрле милләт җыелган.
Мы были еще в том году, тоже на празднике, очень нам понравилось.

Кирәк. Мин үземнең ике-өч буыным белән. Син рәсем ясадыңмы соң? Субханалла, машалла. Менә бит нинди матур рәсем ясаган. Без бит инде ней күчтәнәч тапшыруыннан, менә без үзебез әйме, менә минем дустым бу йомшак. Ней Э, без дә э, күчтәнәч тапшыруында үзегез беләсез, э, дәвәни, дәвәти, бу бит инде нәсел, буын, әйме үзебезнең нәебезне, тамырларыбызны белергә тиеш дигәнне аңлата. Шуның өчен бу бәйрәм бик кирәк. Менә мин монда рәсемнәр ясап алып килгәннәр әйме, шаккатам. Алар үзләренең нәсел агачларын ясыйлар. Бу бит искиткеч әйбер. Элек менә мәсәлән әйткәннәр, 7 буыннан алып 70 буынга хәтле белергә кирәк дигәннәр, әйме? Э, нәсел э, нәселебезне белгән саен без бай булабыз. Рухи да бай булабыз. Мин үземнең инде тоже берничә э, бабамны беләм. Без инде нәсел агачында ясап куйдык. Аллага шөкер, алдагы алдагы буыннарыбызны да өйрәнәбез кемнәр булды икән дип. Ул бик кызык. Балаларга әйтсәң, алар теге ни шикелле тиз сеңдереп алалар, әйме? Шуңа күрә без дәвәниләр аларга моны әйтеп калдырырга тиешбез. Без Түбән Кама шәһәреннән килдек. Әмир, Адиле, Лилияна. Без үзебезнең алты буынны беләбез. Үзебезнең нәселебезне өйрәндек. Барысы да әби бабайларның барысын беләбез. Үзебезнең шәҗәрәбез бар. Без аның өстендә эшлибез. Балаларыбыз безнең үткәнне белергә тиеш.
Менә бу безнең әтиебезнең төп йорты, төп нигезе. Без бөтенебез тугыз бала шушы йортта тудык, шушы йортта үстек. Э, без үскән вакытта әти утыра да инде сөйли иде, бабай, бабайның бабасы, бабай, бабайның бабасы.

Ә, туганым ә, Нәҗип Наккаш шәҗәрәләр белән ә, ә, мавыга эш итә. Шуңа күрә без әле күптән түгел аның белән очрашып, бүген бөтен ә, үзебезнең ә, туганнарны, бабайларны яздырып, шундый шәҗәрә ясадык. Мин әти ягыннан төзедем шәҗәрәне. Темага э, керешү ул э, гадәти бер кызыксынудан башланды. Э, кемнәр булган минем бабайлар, э, кайчан туганнар, Аларның исемнәре ничек? Минем нәселем зур нәсел, шактый тирәнгә киткән. Рысай дигән бабайдан башладык. Рысай ул бәхетле дигән сүзне аңлата. Авылга иң беренче килгән бабалар 1620 еллар тирәсендә туганнар. Алар Персут буена, Таба якларыннан, Миша якларыннан, Чукындырудан качып килгәннәр һәм шушында урнашканнар. Һәм инде 17 нче гасыр башыннан бирле шушында яшиләр. Кызганычка каршы, мин биш буынга хәтле генә таптым үзебезнең ин. Чөнки архивларда да ниләр дә сакланмаган. Менә беләсезме, безгә дә киләләр, менә еш киләләр сорап. Хәзрәт калманды архивта кем яшәгән? Менә э, Марҗанинең нәселләре, э, Юсуповлар нәселе. Менә бүген әле менә монда бәйрәмгә килде. Э, Юнусовлардан нәселе килде сорады. Күрсәтелә кая яшәгәннәре, кая торганнары менә татар бистәсендә. Әлбәттә кеше кызыксына, кешегә бу кирәк.